just go for the screen. Felly wow. fi'n mynd i script o hwnna. Ie, yeah, script ti heddiw hwnna. Neu fi'n mynd i just na, tro nesa. So, ti just beth ti'n neud, lawr lwyth y dylyfre, naill lle gyda'r USB, neu ti roi SD card mewn ah, ar y top fanna. A ti'n ti cael nhw oddi wrth y cyfrifiadur? Gallu ti cael nhw o'r cyfrifiadur, mae gwefannau yn gwerthu nhw. Maen nhw'n ma nhw rhatach na llyfrau, a ti wedi cael, well, ti wedi cael

Ond mae'n jyst yn... Oedd e'n gweithio gynharach? Oedd e'n gweithio. Ond beth ambyti bywyd batri? Hmm. Achos allai ddim dychmygu unrhyw beth gwaeth na dod i rhan o'r o'r llyfr bo' ti rili isie gwbod be' sy'n digwydd nesa... Gwbod. ...a wedyn y batri mynd. Mae'n mynd. Na wel gei di chwe mil o dreade tudalen. O waw! So sai'n credu nei di ddarllen gyment â ni cyn i'r fatri farw. Na. Sai'n meddwl allai... Chwe mil.
...darllen gyment â ni mewn un go. Wel na, sa fi 'di gallau chwaith. Ma'n digon o lyfre 'da fi. Ond ie, so nei di byth Mae'n fath o batri, so mae Bethau yn mynd ar dy wyliau, pythefnos gei di batri sy'n rhaid ti charge yn y byd. Yeah. Ond mae'n ffitio mewn. A wedyn, faint yw i bris e? Mae hwn tua dros 200 punt, ie, 249 yw e. Mae eitha drud ten.
Ond mae'n rhywbeth o'n i, ond meddylia faint o lyfrau bydde ti'n prynu am gymaint o ni, a mae'n rhatach rhoi llyfrau. A faint yw'r llyfrau wedyn? Mae nhw'n tua, wel, dechrau rhyw 5 punt, rhywbeth fel la, lawr i 10 punt. Ond achos mae nhw'n newydd ddechrau technoleg, so falle eitha prisiau lawr, gei di gael llyfr fel iTunes, gallu di gael e'n ddwy bunt, rhywbeth fel la. Oce, lyfli.

Dwi ddim yn yn dy handbag. A ma fe'n ysgafn ysgafn iawn fyd, so nei di ddim sylwi fe yn dy handbag. O's na rwbeth arbennig ambwti'r laptop yma i gymharu â'r netbooks eryll te? Wel ma hwn, ma fe'n gallu neud yn union beth wyt ti'n neud gyda dy laptop di. Achos fel gyda'r netbooks o'n nhw wedi dechrau mas i dim ond gallu neud hyn a hyn o bethe. Ie, a nhw bach yn araf hefyd. A nhw bach yn araf. A nhw ddim yn edrych mor dda a ni a o'dd yr a o'dd y keyboard yn llai. So ma hwn nawr,

wedyn. A wedyn sawl seren fysa ti'n rhoi hwn? Ww, byddwn i'n rhoi hwn, bydd rhaid fi roi tri hwn dwi'n meddwl. Ie, yeah, tri. Chos o'n disgwyl fod lot fwy sgleiniog. Ie, yeah, ie, yeah.
mae ma still lle dy fi dyfu. O, o, so gen i weld, falle wneud. E. Reit. Mae'r amser wedi cyrraedd nawr i siarad am bwyty rhywbeth fi wedi bod yn aros i siarad am bwyty trwy'r wythnos. Cyffro wedi bod yn y studio iddi. Hwn

popeth fel 'na. Grêt! Wel, ma' hwn yn atgoffa fi o rwbeth o'n i'n breuddwydio ambyty pryd o'n i'n fach. Yn y dyfodol fyddan n'w... Ti byth yn meddwl bydde fe'n digwydd on' nawr ma' fe ar dy arddwrn di. Ie. Ti'n gwisgo fe.
Alla i siarad gyda pwy bynnag fi moyn. Wel, well i ni weld os ydi e'n gwitho yfe? Fi 'di bod yn arfer ar hwn nawr. Reit, gawn ni... Pwy sy 'da fi yn y ffôn? O! Rhidian, gawn ni wel' os neith e ateb nawr. Reit, mae'n cymryd ychydig o eiliadau i ni ffôn nhw. Ond video call yw hwn, achos mae camera bach, bach, bach, reit lan fan hyn, ti'n gallu gweld? So dylen ni fod yn gallu gweld Rhydian nawr. O, cwn i off. Ti'n gallu gweld e? Helo, Rhydian. Cwn i lawr fanna. Helo, wyt ti'n gallu clywed fi? Helo!
Helo!
Beth i ti'n neud fanna? O, mae ffrindiau dy fyna. O, da iawn fi.
Ond mae ma rhaid i fi weid, mae'r ma llun yn dda iawn i feddwl pan mae fach pan mae fach i'r sgrin, a ti'n maen nhw'n lle clywed ni dda. A wedyn ti'n lle rhoi Bluetooth headset mewn, lle bod ti pawb yn clywed beth ti'n sôn amdano. Os ti'n lle cael um, rhywbeth i, i, i roi'n dy glist i rando. Yn union. O, da iawn. Wel, hwyl fawr, Rhydian. Diolch yn fawr i ti am ateb y ffôn. um, Look as Natha. O, wel, y gadget yna wych. Sawl, sawl sirens? Wel, yn credu bydd y rai fry pedr i hanner yna, achos fod e mor cool. A fi yn dilyn yma. A mae'n edrych yn dda. Pimp. Ewn ni am bimp. Da iawn. A mae'n tu i gosta? Ti a 500 punt yna, just yr orange. Wel, sy'n rhyfedd pan bod rhain, dim ond gyda James Bond, yfe? James Bond, yn unig un sy'n fforddio fe. O, wel, diolch yn fawr iawn, iawn, iawn, iawn, iawn i ti am ddod mewn â'r gadgets mae gyd ato ni. Um, ond am nawr, yr hyfryd, Rhi Morgan. Whee!